Hlan liopi ah tlangcung khua pakhat ah tornute a rak um. A inn cu lung in sakmi a hmete a si. Fanu fapa zong a ngei lo, tangka tampi zong a ngeimi a si lo, a min a thangmi zong a si lo. Asinain amah cu lungthin dai tein le hnangam tein a ummi a si. Nifa tein coka ah mei a kau i a dum chung a chuakmi tisik an hnah kha a chuan hna. ahohmanh nih an theih theng lomi thlahlun pawl kha a sa tawn. Khuami ngaihchiatnak a tongmi pawl cu amah sinah an rak ra tawn i a hnemh tawn hna, zeihmanh a ngei lo nain amah cu aa panh zungzal. Zankhat cu khualtlawng pa pakhat nih a innka a rak kingh. Tarnu nih cun innka cu a rak hun pah khin, ahodah na si tiin a ti pah. Khualtlawng pa nih cun nih bu tein khin, aa choklatmi ka si. Na kong ka theih i atu na nun chung zong ṭha tein le nuam tein na um kha ka hngalh. Mah caah cun tuzan cu nangmah caah thim awk pakhat kan pek lai a ti. Tarnu nih cun thim awk ma khualtlawng pa nih cun aw a si kutka pathum a um pakhat a hnulei ah cun na duhnak thuk bikmi a um a dang pahnih ah cun lungdonghnak lawng a um a ti tarnu nih cun panh tein khin a ni i ka chunmang tuah dingah ka tar cang Khuatlawngpa nih cun nangmah na sining he aa tlakmi a si ko, a zohtal cu rak zoh. Ka sinah rak ra a ti. Khualeng ah tlawmpal an kal i ramlak ah bal a hringmi cungah cun innka pathum an dir kha a hmuh. Pakhat cu sui innka a si, pakhat cu thing innka a si, pakhat cu thir cerik a kai dih cangmi innka a si. Khualtlawngpa nih cun mah pathum chungah hin pakhat i thim a ti. Tarnu nih cun innka pathum cu a zoh hna i lunghrinnak um lo tein Cirik a kaimi innka leiah a kal. Khualtlawng pa cu a hmai a chia i zeiruangah mah cu na thim a ti. Tarnu nih cun panh tein a ni i ka nun chungah aa dawh bik ka timi pawl cu a hlun cangmi thilri hi an si a ti. Tarnu nih cun innka hlun cu a hun i a chungah cun zeihmanh a um lo. Leidip khu lawng te an si. Mah innka chungah cun a mui i dai thup in a um. Khuatlawng pa nih a zoh i, Yada ngaihchiatnak cu naa ruahchan, na lung a fak lo maw? tiin a hal. Tarnu nih cun panh butin a lehmi cu, Hi vawlei ah hin zeihmanh lo he ka ra. Nihin ni tiang mithmai panh tein ka um khawh hi zeihmanh ka sung hlei lo, tiin a leh. Khuatlawng pa cu bialeh awk thei loin khin a um. Mah ahcun innka pahnih zong kha a on piak. Sui innka hnulei ahcun ceu duldul in sui tampi a um. Thing innka hnulei ahcun thlalang pakhat a ummi kha a piah i mino sinak le rumnak hi vialte hi na ngei kho. Na no lio kha na rak hmuh ṭhan khawh. Mah nak tam deuh zong na hmuh ṭhan khawh a ti. Tarnu nih cun Iahdah a tam deuh hlei lai tiah a ti. Hnangamnak tluk in zeihmanh daihnak a um lo. Muihnak lak chung zong i mithmai panh khawhnak a pe kho tluk in chuan khin sasawh te le lungthin daihnak ma thlei in a pe khomi cu a si lai lo a ti. Innka a hmaanmi ka thim cang. Cu bia a chim ti ahcun amer i a inn leiah a kir. A mei in fate eidin a chuan khinmi le a hla sak tawnmi nih cun a mithmai panh kha a chuahter ṭhan. Khuatlawng pa nih tarnu a kal cu a zoh ko. A fiangmi pakhat cu a ṭhial caan ahcun lawmhnak timi hi sui innka hnulei ah a um lo. A hmuhmi thil zongah a si lo. Lawmhnak a ngeih ruangah a si. Innka cu a lawn hmanh ah na umnak hmun ah i lawm. Na nunnak a har tuk zongah mithmai i panh peng ko. A caan a phak ahcun cucu a ngan bikmi rosung a si ko.